Ah, ndagũthaĩ ndiribũ tene Ĩĩ. kana wajĩtaga Ĩĩ, nĩndagũthaĩ ndiribũ. Ĩĩ, rĩu rĩ Ĩĩ. kwana atĩa kwega mũno ũrĩa kuo wega nĩkuwega Eh, njĩtagwo ndungata ya ngai mũthuri wa mũiyo na gũtangĩrĩ ũguo Yeah. kuma nja nene ya nairobi njĩtagwo moses Ah, nja nene ya mohoro bũrũri-inĩ wa kenya handũ ya rũmani ndivorewe nyĩmbo cia kũu jamaica niĩ njĩtagwo Buda! Buda!

matano kagũrũka ngiri na matano thiĩ njuge raini igĩrĩ nayo ngiri na matano Ĩĩ. Ah, nĩ ndaumĩra ũgathiĩ cuti Eh, ũgeka state raini ciaku igĩrĩ eh, ũkaneo ngiri na matano yani, rĩu rĩ Ĩĩ. warĩkia kũneo ngiri na matano rĩ Ĩĩ. kana ĩrĩa gũgwĩtĩte rĩ Ĩĩ. ũkaigua ĩranĩrwo ngiri ikũmi ĩmwe he mũrĩ erĩ na yamũnengera ngiri na matano eh, ona tiga, Eh,

Ai, na ilo ndari gutwara wega muno ona mũtũ ndũrĩ ũrangĩrĩire biana matano macio Eh. Ah. Ah, kuonekana tv-inĩ ona kuonekana kũu filamu icio mũicio gĩatĩ Eh. marĩhagwo Eh. makarĩhwo nũ Ũbuthi. Ah, ũbuthi Ah. Ati mũtokaa tv o mũthenya Eh. toria iyo mosh

ndũrĩ ona mũndũ ndarĩirwo ngiri mĩeri ĩna mĩhĩtũku ndarĩirwo ngiri mĩeri ĩna na ndarĩire ciothe ah, ndakwĩra ucani before ũmekĩte eh. ũkuagũana tondũ tarora eh. nĩ ũkũraga kuoya ngiri ĩyo ĩmwe eh. ndakwara kangĩ na hau njaga kwa nginya kũgĩa andũ marenda kũrĩwo na exposure

A- ahũrire rol nene Eh. akĩnoga kĩongo Eh, arabu andũ agetagĩrĩra harĩa eh, advert arĩa yu- ĩkaumĩra eh. ndĩrĩ yauma Eh. yauma Eh. ndekorire Ah, ndekorire. kwĩ industry Eh. kwĩ industry ĩhũthagĩra acani ũru Eh. na ndikuga nĩ industry ĩno atĩ andũ othe me industry ĩno mahũthagĩra andũ ũru Eh. no andũ aingĩ me industry ĩno Eh. nĩ mahũthagĩra andũ ũru Eh. industry ĩno ĩgwĩtwo

twaikarire kũu ta mĩeri ĩtatũ ĩ wiki igĩrĩ cia mbere Ĩ. gũtiarĩ na show ĩ mbia rĩrĩa ciothe ũrokĩte nacio nĩ wanina mũkĩrwo atĩrĩrĩ Ĩ. acangĩrei magana merĩ magana merĩ magana merĩ magana merĩ, magana merĩ ĩ. tũgũre mũcere ĩ na mboco ĩ tũmũrugagĩre ĩ tũgakĩruta magana merĩ ĩ Ah, ndĩrakũreka mũcere karĩa ũrekĩrĩrwo kana icio wĩkũ

no muoyo twakwĩciria atĩrĩrĩ Eh. thabarĩ ĩno tondũ andũ meciragia nĩ hũthũ rĩ Eh, ti hũthũ ti hũthũ Ah, Eh, eh. njuga ndigacoka setbook rĩngĩ Eh. tondũ niĩ ndingĩtĩkĩra kũrĩhwo magana matano ũcio ndĩreka mũthenya mũgima Eh. na ndĩreka mabuku matatũ Eh. ndĩna rũru mũgwanja Eh. ndĩ guka Eh. ndĩ mwana wĩ cũcũ Wĩ cũcũ, wĩ wĩ maitũ baba. wĩ mũkũrũ njuga kũ ndigacoka rĩngĩ Eh. rĩu rĩ Eh. gwĩka cukuru ũraya getagwo kenya mas

ndakora maria nyonetio Eh. Ah, nairobi nyonetio maundu maingi ĩno nĩ thĩ ĩno nĩ thĩ tũratũrĩte andũ ĩka nyingĩ no nĩndaririkana ĩngĩ Eh, twĩ harĩa kenya institute washa twarĩ eh, library ithuĩ library ĩrĩa ĩkoragwo hapa hivi eh, Eh, nĩ twakorwo na nĩ andũ hau maragia gĩthweri sanifu eh. matwĩra ah, ah, si nyinyi mnaweza act Eh, by the- by the way. indo yo nyango Eh. daudi yo nyango Eh,

akĩmera movie ĩno rĩ Mm. yahota kũ- kuonanio thikũ igĩrĩ kũ Eh. kbc Ah, ũigua ũguo rĩ eh, akĩmera by next week eh, nĩ ngũrehe contract Eh, mũsaini eh, Eh? eh. na hiyo inatoka pesa ai, so kitu natafanya sinivi nimewatafutia hii kazi eh, mũgwĩka atĩrĩrĩ o mũndũ ngiri kũregister. mũne ngiri

nä nä må kwä ciria ona inyuä ndä renda ndå ndä Eh. renda bea Ndĩrenda fair. må ndå enjigie matano matano Matano, matano, matano, matano, matano. makiuga atä rä Eh. rä hena hopes Eh, mbio ya matano, matano. arĩkia kidogo kidogo rĩ rĩrĩa amerire atĩrĩrĩ Eh. "Ah, sijakaa vizuri Eh, ĩndĩ enda mũndeithie na kĩndũ ah, we nawe thira kũu. ndakwĩra mahoirwo Eh, magĩthira tena gwa-

da bo da bo no reki njuge atiriri Eh, aundu-ini wothe ureka eh, korwo mumiriria eh. tondu ona ukihitukagira macio maritu Eh. ona ukihuthiragwo ta kirimu Mm. kana mwana Eh, muthenya umwe angikorwo wina wendi wa gwika undu ucio eh, ndugakuriria eh. ni ugakena Nĩ ma. na niĩ njĩtagwo wacira wa ndĩritũ Na niĩ ngĩthũka ng'ethe.